le vawiina kei leh keimaha Pathian inpuanna tih volume ngana bu ngana tlang zarhna hmuna lo kal ho zawng zawngte. In zavaiin tho leh Krista Isua hmingin chibai ka buk cheu a. Hei kan hriat theuh angin tunlai Covid nineteen hrileng avangin sorkarin mi sawmhnih panga ai tam eh hetiang thil tihkhawmna awm khawm a phal loh avangin kan misawmte pawh mi sawmhnih panga bawr vel bak an sawm ngam lo va. Chuvang chuan vawiina lo kal ho zawng zawng te hi kan tan chuan in special hle a ni tih kha kan sawi duh a ni. Tichuan hei kan lehkhabu ziaktu Pu Simalsawma Pathian inpuanna leh Pathian kaihhruaina a dawn avangin, Pathian hnenah lawmthu ka sawi a. Tichuan kan programme chu kan sem a, kha kha kan programme dan tur chu ni mai a, kei hi Master of Ceremony Upa H. Zolian a ramhnun veng lai ka ni a, a hun serh Rev. Lalrinmawia'n rawn hmang anga Tin, zai kan nei a, nula Limhlim i nula H. Van Lalhlimpui kan sawm leh ang a. Tin, book preview nei turin Rev. C. Lalremmawia kan sawm leh ang a. Lehkhabu tlang zarhna nei turin Rev. Doctor C. Lalhlira Moderator Elect Mizoram Synod kan beisei leh anga, chumi zawhah thusawi tawi Professor Lallian Zualifanai kan sawm anga, hemi zawh hian thusawi engemaw minute hnih khat vel A duh piang tan kan hawng leh ang a, chumi zawha Vote of Thanks kan lehkhabu ziaktu Pu Sia Malsawma vala hnen atangin kan ngaithlang a, kan hunte Malsawm tawngtaina ah min kharsak turin Rev. Darkhum a ramhlun veng lai kan sawm bawk dawn a ni. Tunah chuan hun serhmang turin Rev. Nalrinmawia Lo sawm ang u. Krista a unau duh tak te u. Vawiinah hian kum sawmriat plus kan ni tawh a, min la han sawm duh hi ka lawm leh a. Hemi ang Lehkhabu ziak tlangzarhnaah hian ka tel tawh thin a, vawiinah hian ka inbuatsaihna angin hun kan hmang anga ka hmang rei lutuk lo tur a ngai ila, sawmnawn leh ka beisei vak lo bawka a rei deuh a nih ta ka leh hrethiam ang chu. Pathian thu i lo ngaithla nghal ang u. Johana bungsawm panga Changsawm paruk ah hian nang ni mi thlang lo keima'n ka thlang zawk cheu a, va rah tur leh in rah awm reng turin ka ruat bawk ka cheu. Ka hming a pa hnena in dil apiang a pekna tur cheu in in in hmangaih theih nan heng thu hi ka pe cheu Corinth thawhnih bung nga chang sawm panga ah hian a nung te chu anmahni tan an nun tawh lo a, an thi ai a thi a, thu leh atan chuan an nun tawh zawkna turin a ni. Mi zawng zawng thi aiin a thi a ni, a thi i ni. Bible chang kan chiahte Pathian malsawm rawh se. Amen. Vawiinah hian Heng Bible changte leh chang thenkhat tarlangin han sawi zui kan duh a. Tinah thupui deuh atan chuan Pathian rawngbawlna chungchang rawngbawltu leh kan rawngbawlsakte chungchang ka rilruahawm a. Hei Korin lehkhathona bawk khan sebawng pa chu lei lehna a hna a thawh laiin buh a chil laiin tih te, lei lehna a thawh lai tih te a hmui phuar suh a ei thiang a ni, hnathawk chu chu hlawh hmu tlak a ni tih kha a ni a. Tin lei lettu chuan beisei neiin a let a, Tin, buhvawtu pawn chaw neih beiseiin a buh a vuah a ni. Tin, Pathian hian a thil hlan ah pawh hian puithiam te hian Pathian hian a hlan bang eng nge ni chhang leh thil hlan dang kha a bang nawi a kha an chang thiang a, puithiam ten an ei thiang a ni. Pathian rawn kan bawlna tak takah hi chuan mahni a inmi dang an hmasa hi vawiin a han sawi dawn kan duh deuh chu a ni a. Aah midang tana kan thawh mekna ah pawh hian keimahni lam kan chan tura kha kan ngaihtuah lutuk hi chuan rawngbawltu tha nih a har khawp mai a. Hei tunlai te pawh hian khawvel kal hmangah hi chuan hei kan buai a, khawvel a buai a, ah ei chawp hlawh tak tak te tam tak chu an buai tak tak a, Pathian zara keini kan chhungkua chu kan buai lo khawp mai a, eh kan buai lo lutuk hi, A zah thlak lek lek a, pension kan hmu a, ka nupui na hmu bawk a, kan fate sorkar hnathawh kan ni a, hna kan thawk bawk si lo, kan hlawh kan hmu reng bawk si a, khatiang a kha khawvel kal hmang ah hi chuan a ni a, hei a leh lamah chuan eh Pu Vangalate hei Hri Malseumatha pawh hi tunlai hun harsa ah te hian ka rilru an awm thin khawp mai a, mahse Pathian in a ngaihtuang tih hian ka rilru a hnem a ni. Isaiah chuan Isai bungruk chuang sawmhnih pahnih ah, Inzing a hnam te ber pawh hnam ropui tak an ni ang a, hnam tlem te pawh hnam chak an ni ang, kei Lalpa hian a hun hun ah chuan ka thlentir thuai ang a ti a ni. Dik tak chuan kan Pathian hi a duh tui lo a tih theih a, a duh tui hleithei lo a nihna lai pawh a awm a, a inphal apiang ang hmang a, a hman thei apiang ang hmang a, mi fel eng ang leh mi thiam eng ang leh mi ropui eng ang pawh ni se, a inpek phal loh chuan Pathian a hmang thei lo reng reng tih hi a chiang lutuk a, khawvela erawh chuan ni miah lo va. Khawvel hi mi thiam lo chu a hmang thei miah lo a, mi mawl lutuk hi khawvel hian a hmang tangkai thiam lo a, Pathian danglamna a ni ta. Chu mahte Pathian hi a pawimawh ta a, sawi tur a tam a, ka sawi zung zung ka sawi rei tawh lovang. Entir nan thil mawl te te Bible a awm sa, Abraham a pawh kha dik tak chuan kha ti khawp a, a damlai pawh mi ropui kha a thih hnuah a thih a thih ruang a thi ruangah pawh kha Pathian nen chuan A hman tlak ropui lutuk a, Mawsia leh enge nih a biaram ve an tiang mai te pawh kha Pathianin a hmang ropui a nep zia chu Davida virvawm a nep lutuk. Tin, naupang te, puitling pawh ni lo, naupang te chawhfun khan sanga hrai thei tih teng te kha Jehovah Pathian hian a hman chuan tlawm lutuk a awm lo va. Tin, zirtir sawm pahnih te pawh kha an ti a. Sawm pakhat a ni nghe heng chu pakhatin a phatsan tak tak a, an entih nan an han enti mai la an han sawi thin. Zirtir sawm pahnih Vanrama an han kal ta a, a ngil Vandirhkohte an rawn zawt. In lo chho ta vek mai a, Lal Isua in a rawn inbosak chhi a, engtin nge tiin Lal Isua kha an lo zawt a Vanrama khan. Vantir koh ho khan la leh chuan Roman na dang ka siam miah lo, anmahni khu ka ring tawk a, anmahni mi dang an hrilh anga an hrilh zel ang a ti a ti a ni. Chuta la leh chuan hna hi a ni ve tlat a ni a. Chutih lai chuan ka rilru lo lang zui chu Pathian hian A rawngbawh hna thawhna ah hian hmun ropui, khaw ropui, khawpui lian leh aiin a corner sap tawngah lehkhabu tam tak ang a awm a, pakhat ka rilru a ah khawih em em bu khat chu God, God in the corners a nia, hmun kilkhawra Pathian awmna kha a sawi a. Tah chuan ka ngaihtuah ta keimah pawh i ka sawi zung zung ang ka ti, ka sawi rei zawh lo ang i keimah pawh ka inngaihtuah a, Rawngbawlna ah na pawimawh tak tak ka thawk ve a, Nagpur ah kum saria maw lai kan thawn a, Indian rampuii Evangelical an social mission te ka chang a, Calcutta ah field secretary mission hna tuk in kum saria maw ka awm leh a, tin synod mission bawk lah kum thu maw ka thawk a, ZEF ah Chanjin tha rawngbawlna lam ah kum sawm panga maw ka awm leh a, ka inngaihtuah thin hian, kha ang a Pathian thu ka hrilh te kha van rama han sawi ta se tu hne na changin nge lal Isua hi lo chhar ti ta se la Reverend lal rin mawi a hne na changin ka dawng ti hi an tam lo hian ka ring thin ma se he lai chung ka lar a fil sel chi ka ni lain baptisma ring lo mi zat thu mai dam ka baptisa Mahse Vanramah khan ka baptist te khan sawi ta se, Lalrinmawi hnen atangin Lal Isua hi ka hmu tih ai chuan Bindua te, Nogena te, Simon East lama te hnen atangin Pathian Lal Isua hi ka lo hmu an tih zawk ang tih te ka ring a ni. Hei Pastor Rinmawi kan inhmu remchang hlauh mai Calcutta kan awm lai vel te Lungati leng khawp mai ni pawh hei Pastor Senior lo ni ve tawh reng mai a, khang vel te hian vawiinah hian e, A tu atan pawh hian Pathian hian hna thawk thei a, a corner ah hian Pathian hian a ropuina a lantir ra. Hei tunlaiin tihdam rawngbâwl hna, taksa damna rawngbâwl tu tam tak an awm a. A lehlamah keini rawngbawlnaa Christ Healing Ministry Pu Malsawma kaltlanga kan thawhna hi a ropui ka ti a, kei phei chu ka contribution a tam lo hle a, amaherawhchu anmahni an awm lai pawh hian anmahni fakna insuang lovin a nihna tak An sawi ran kan duh a chu. Hei taka hi an rawngbawlna midang midanga kha engzat nge hlawkna lo chang ang. Kha taka kha he rawngbawlna hi chuan midang rawngbawlsakna kha hmasahin khat atanga lo let a khan keimahni hi Min enkawl la. Kan rawngbawlna hi keima tan leh ka nupui fanaute tan chum leh pai ka neih nan kan khawsak awlsam nan tih anga hi chu khawvel hna a ni a, Pathian hnai loh chu khal kha a ni a. Keini rawngbawlnah hian chhinchhiah tlak deuh chu tun hnaiah pawh kum li kum nga Kal tawh a, nau nei thei lo an lo tawngtai sak a kha, tunah hian nau nei thei ta tih te kan han hre leh hnuhnawh teng te hi kan rawn bawlna ah hi i kalpui zel ngo tiin ka inchah duh a ni. Tin, a tawp ber a kan sawilan duh chuh. Christ Healing Ministry hian member nghet kan nei lo a, WhatsApp ah group kan awm a, hming leh suh in nei ni mai thei a, mahse membership fee te awm pawl a ni lo a, amaherawh chu kan inzawmna hi tihnghet zel turin ka in duh a, kan inchah duh chu e. Min hre thiam ula ka hre vek lo che a nangmah ni hi ramhlun veng lai Presbyterian Kohhran saw he Christ Ministry Healing Ministry atan hian a bul tum tu in ni tih hi kan sawi nawn leh duh a. Saw tachang sawn pu vala leh a rawngbawlpui te hi an chhung te nen khatah khan rawn an bawl ta zel a. Khawiah pawh kal che nangmahni sawn neitu chansanga in zui zel a, ral khat tanga in lo dawm kha a tul khawp mai a. Whatsapp a keini in zawm mai mai te ti dik tak chuan i a lu chang reng a. Sawlai Kohhran saw hei vawiina an senior pastor te pawh an awm hi lo awm hlein ka hria, chu chu a tawm nana kan Sawi duh chu a ni. Hemi rawngbawlna kal zel lei hi. Tin, a tira khan sawi chiah kha, an mahni fakna ni chuang lovin, rawngbawltu leh rawngbawlh sakate inkar tihah khan grape hrui atang te an tih pawh khan he Pusi Malsawma rawngbawlnaah hi chuan he lama lo kir turah kha Ahh amah a lo dawn tura kha number two ah awm zat zat a, a rawn bawl a kha rawn a va bawl ta a, amah hian heta a rah beisei tur sa a kha a awm ang awm phei chu mahse kha mi beiseina nei lovin. Grape hrui, grape ṭang khan a rah kha a ei ve dawn lo reng reng a, ama ṭang khan han ei dawn a, mahse khata eitute khan helaia grape hrui khan rawn chawm dawn ta kha chiah kha he rawngbawlnah hian a lo lang dik zel tu niin ka ngai a ni. Chutiang kal zel tur atan chuan kan fimkhura mi dang min enna ringawt ni loin Pathian min enna atanga inthirin kan rawngbawlna hi i kalpui zel ang u. Nangnin mi thlang lo keiin keima'n ka thlang zawk che u. Va rah tur leh in rah awm reng turin ka ruat bawk a chu ka hming a pa hnena in dil apiang a pekna tur cheu in Pathian chu mal chauh rawh se Amen i tawngtai ang aw Lalpa kan Pathian kan pa duh tak vana mi vawiinah hian Kei leh keimaha Pathian inpuanna a bu ngan a. Pu Hri Malsawma ziak hun rei tak a lo buaipui tawh chu, tlang zarh thei tura mi heti sawng i hminga kan inkhawm thei kan lawm hle a. Hun harsa tak karah, khawvel hun harsa karah, Kan hun ruat anga helaiah kan hun kan hmang thei hi kan lawm khawp mai a, kan Pathian hi engkim min hriatpuitu Pathian i ni chibai kan buk che a, ropuina kan pe che a, nangmah thil tih theihna a awm a, i thil tih theihna hi kan hmachhuan a, keimahni hi nangmah hman tura kan in pek phawt chuan ngein min hmang lu nih min chhiat chhuah tirzel a bik takin Pu Vale leh an pui fanau te, a rawngbawlpui hnai bik te pawh i kutah kan rawn kawl tir a. Tuna kan han sawi tawh ang khan an rawngbawlnaah hian rawng an bawl hmain aw Lalpa hnakin an rawngbawlna rah hi i seng tir lo te hi a lawmawm kan ti a, Tin lo man beiseia, a hlawh beiseia tun thlenga rawngan la bawl lo te pawh hi a lawmawm kan ti a. He kawng dik hi zawh zel a, grape rah cheu lalpa a dawng tu te chu hetah a rah rawn chhuah tu a kung leh a zar te ni loin a vel a mi te an ni tih kan hmuh hian Keimahni min chawmtu tur leh keimahni min enkawltu tur hi chu a kungpui leh a zung lal Isua hi i ni tih an ni pawh hriathian tir zel ang che. Kan hun i kutah kan kawl tir che a, i ropuina rawn tar lang la, keini pawh a thar in min pawr ang che. Kan Lalpa Isu Krista hming kan dil e. Amen. Nichina Pusi Malsawma Nasaweng khan harsatna he lehkhabu chungchangah hian a awm chho mek zel a. Nichina tilai studio current kan nei loh pawh kha kang a lo awm a, chumi vang chuanin Ih kan thim deuh a, a hun takah pawh kan tan thei lo a ni a, ih harsatna a awm tih khan ka rilru chuan ka lo lawm deuh hlek a, hmelma pa hian theipa tawpin ih he lehkhabu eh a thuken hi tih buai a tum a ni maw? Volume pakhat na in chhuah tum a harsat na an tawk ang deuh hle khan Pathian in a hmang viau dawn a nih hi tih kha ka rilruah lo awm a eh chuvang chuan a van lawm awm ve aw tih kha ka rilruah rawn awm a leh tunah chuan Pathian fakna hla sa turin nula Vanlal H Vanlalhlimpui Hlim hlim i kan sawm anga ni hi a ti nanga lian a nia tih kha ka rilru awm a, leh tunah i lo sawm ang u. Kan zing kawng.

hlim hlim i kan lawm e thiam hle mai le tunah chuan book preview na hun hmang turin Reverend C Lalrimbawia lo sawm ang Hawle vawiinah

Hei ka inbuatsaih ang hian ka chhiar deuh pawp pawp ang a, nasa takin thei ang tawkin kan inbuatsaih a, kei chuan hun hman kan tum dawn nia. Thumahruaia Pu Simal Sawma Pu Vala khawvela zirna kawnga mi hlawhtling an tihte zinga mi Mahni eizawnna tura sum leh pai, tha leh zung harsatna hrang hrang pal tlang a Bachelors of Engineer zir zo a zir zawh hnu pawha hlawh tam zawk pawh hlawh a eizawnna dap thei a nih mek lai a Pathianin a rawngbâwl tura a koh chhuah eizawnna kawng dang a dap dawn pawha harsatna hrang hrang siamsak zel thin Aman a lehkhabu a a nihna a insawi dan takin mahni tawk a mi sehhel leh luhlul tirh luih ngai mi ti kher kher, Pathianin tunlai Zoram khawvela Pathian mi hman bik mi tlem te te zinga mi in ama nun ngei paltlang tawh Kei leh keimaha Pathian inpuanna tih bungana a rawn buatsaih leh thei mai te leh a rawn ziak peih leh mai thei te hi Vawinia a release ni kan han thleng leh zel mai te hi a van hlu em, a van ropui em Pathian hnathawh ropui tak a ni. He lehkhabuah hian mi pawimawh tak a awm a, chu chu in chhiar huna a buah khan chi hrang hrangin a tar lang a, a zep thin a, a mawi ka ti em em a, chu mi pawimawh chu. He lehkhabu a ziah a nih theihna tur te kawng tinrenga pawimawh em em chu a nupui a a hmangaih em em Pima chhuahni hi a ni awm e. Harsatna retheihna hriamna hrang hrang pal tlangpuia a pasal a back up tlatna hi a ropui hle mai. Amah Pu Sivalan a ir awm ngeiin ka nupui hi Lalpan ka kawppui awmmi min pek a ni tlat a. Harsatna hmun tura ngaihah hian a insiam riam thiai leh mai thin te Ka thu leh hla hnialchiam ngai lo leh Krista avanga min chanpui ngam, min tuarpui ngam ka nupui ti an tarlang te hian a chawi mawiin ka hria a, he lehkhabuah hian a pawimawh hle mai. A ziaktu Pu Sivala, Theology Pathian chanchin zirna huangah chuan Pathian thunihna a awmzia leh a tum hrilhfiahna leh tarlanna atana thu lar tak hman thin chu hermeneutics tih a ni. Chumi awmzia chu, hmanlaiin Greek ho thawnthuah hian Pathian engemaw zat an neih zingah hams an tih chuan, Pathian hote thuchhuak an ngaihdan leh duhdan an sawi hote chu mihringte zingah a hrilhfiah thin a. Chumi atang chuan Hermeneutics tih hi theological circle ah chuan a pawimawh em em a ni. Chutiang ang chiah chu he lehkhabu leh amah Pu Sivala hi a ni nih hian ka hria a, a pawimawh hle mai. Pathian rilru leh a thil tum, a ropuina leh a thil tihtheihna ropui tak leh a nihna leh a thuchhuak te chu Tulai khawvelah hian a thlan bik te kal tangin mihring te hnenah tarlanin pho chhuahin hrilhfiahin a la awm reng a. A hrilhfiahtu leh puang zartute zingah he lehkhabu ziaktu Pu Simal Sawma, Pu Vala Ngei pawhi thlan a nihna hi A hlu hle mai. Amah nuna Pathian inpuanna atang hian tunlai khawvela mihringte hnena Pathian thil tih theihna ropui tak, Pathian thuchhuak leh a duhdan hrilhfiahtu hmanrua a ni ngei a nihna chu he lehkhabuah hian chiang takin tarlanin a awm. A bu chhungthu a tum leh a ropuina. He lehkhabu hian tarlan a tum ber chu Pathian hi rintlak, zuitlak leh belhtlak Pathian nung a nihna hi a ni awm e. He lehkhabua Pathian thil mak tih tam tak a ziaktu ngei pawh hian mak a ti em em a, he lehkhabua ama ziah ngei chu ti hian ka rawn kuat a ni. He lehkhabu hi midang ziak ni ta zawk sela, kei ber hian Awih loh chin ka nei mai awm pek mange. Mahse a taka thil thleng ngei midang tel vena a ni miau si. Keimi sehel leh luhlul tir luih ngai mi ti kher kher thin tan thil thleng palin a daihsen loh mak hi a awm tam em em a, chu chu keimah ngei hian ka mamawh thin reng a ni a tih hi phekza leh sawmthum leh pasarihna a awm a ni a pawimawh hle mai. Khawvelah hian lehkhabu ziah ropui leh hlu tak tak mithiam ten an ziah pawh kan chhiarin kan hmuh ka ring Amaherawh chu chung leh khabute chu anmahni nunna ngeiin a dai chhuah zawh loh leh an chan ni hauh loh mi thuziak an lak chhawn tam tak a awm thin. He lehkhabuah hian footnote kan tihte, bibliography kan tihte kha a awm ve lo. Pathianin Amah nunah kal tlangtir nun a nih tlat avangin he lehkhabu ropuina hi a ni. Pathian chu fakinawm rawh se. Keimah ngei pawh hi Pathian hnathawh Amah kaltlanga dam na changtu ka ni a. Kum sanghnih leh sawm panga khan Lungleiah Salvation Camping nei turin mahni chauhin motor-ah ka chuang a. Bungtlang Serchhip daiah sawn Engtik lai nge ka muthilh hre lovin ka lo tlan liam a, ka lo accident reng mai. Mahse Pathianin min chelh tlat a, na tuar lovin ka accident tuk tuk leh atang chuan camping thla khat chhung chu Pathian hruain achangin hlawk takin hlim takin hun kan hmang. Mahse camping kan zawh hnuah chuan na tak mai ka va insupna ka nghawng chu na ta tlat mai a. Tichuan, Greenwood-a Doctor Rinchhana Famta a ni hnenah kalin X-ray te nen kan na ka na chu kan han zawng thina kan hmu zo hauh lo va. A tawpah chuan Pu Vala hian tawngtaina neiin a na lai chuan khawi a ri rek mai a, a dam ta a, vawi ni thleng hian damna ka chang ta a ni, Lalpa chu fakin awm rawh se. He lehkhabu ziaktu Pu Sivalan hringnun bih chianna A rawn ziah hi a ropui hle mai. Khawvel mifing leh zirmite chuan sawi tur an ngah leh zual ang. Chung zawng zawng aia hringnun thlirna tlang thlan awm ber chu Calvary tlang thing an chhedawng ka Lalpa Kraws atangin a ni. Chu tlang atang chuan hringnun che vel hi ka zuk thlir a, keimah pawh chu ka lang chiang em em a ni, a ti a ni. Midang nun tehna leh thlirna hi Calvary tlang Kraws kan Lalpa tuarna hmun ngei atang hi chuan a dik thin a. Mi tling lo an tling thin a, mi fel lo chu tih fel famkim in a awm thin. Vawiin hian chu ngei chu thlirna dik a rawn ziah hi a pawimawh hle mai. Khawvel hnehna thu ruk a rawn tar lan te hi a van ropui em. Lalpa a lawm fo na chang hriat hi a ni. A bulah hian a ropui hlain ka hria. Lalpa lawmna chang hre lo te hian khawvelah hian eng lawmna mah an hmu chuang lo. Mi tam takin Pathian rawng ka bawl ve an ti a, an zui a. An beidawngah Pathian hi a awm tak tak lo a niang a, Pathian hian duhsak bik a nei a niang, Tina tawpah phei chuan Pathian lam pawh an hawi duh thin lo. Pathian hman theih lovin a tawpah phei chuan hla takah an awm san thin. Chutih lek lai chuan he lehkhabu ziaktu hi chuan Pu Sivalan tianga rawn ziah hi a mawiin ka hria. A rawn ka bawl thin kan Pathian hi khawvel hian hrethiam lo mahse, kei chuan ka damchhung zawngin ka zui zel ang. A va ropui em? Ka zui rei tawlh tawlh a, ka ngaina tawlh tawlh a, ka taksa ngeia a inpuanna mak bik thil thenkhat phei chu tar lan a rem lo. Khawvel hian awi ngaihna a hre lo zawk hial ang a ti a ni. Ka la zawh ngai loh kawng te chang chuan min zawhpui thin nun tam ka neih theih nan a nung tih ka hria tih hi a ziah a ni. He lehkhabu ah hian A, he lehkhabui ka ngaihtua Bungana a ni a, bu dang kha a ngaihnawm em em rualin he Bungana hi chuan Pathian thiltihtheihna leh a ropuina hi chiang takin a tarlangin ka hria a, amah nun in puan chhuah nei a ropui hle mai. Manipur ram kan hria anga Manipur ram chu buaireng a ni, security tight tak a ni a, checking post a tam em em. Mahse, Pathianin a rawngbâwl tura a hruaina kawnga a an motor kha han thlir mai chuan zahawm pawh a ni lo va, motor mawi tak pawh a nih loh laia ani chuanna kha check ve miah lova security a pal tlang a ziahte hi a van ropui em? Aizawl traffic jam tak kârah, mihring tawt tak kârah Pathianin a rawngbâwl tura taxi a kal traffic jam miah lova a hruai a, A hnuah mi tam tak an tangkhang leh si. He lehkha buah tein tar lan in a awm a, ruah sur nasa tak kara minute sawm an chhungkua in an mamawh, an en chak en tuma an kalna a ruah a han lai tak te. Rawngbawl tura ṭio lui bike hmanga zana an han tlan kai lai te kha a mitthla hian a chiang in ka hria, a ropui ka ti a ni. Tin chu mai ni lova a pu zawn boral tur Pathianin a hmuh lawk tirna te. Tin, Pathian thlarau hnathawh a nasat lutuk avanga mahni nupui ngei pawh hmu zo ta lo a, bo a mang ang ta, an rawngbawlnaah a awm te a ropui hle mai. Hluihlawn bawm hal ral a nihna avanga Pathian thlarau thianghlimin a eng mak taka a chhunna te Accident leh dam lo, ruhtliak tho thei tawh lo, murengten chawp leh chila Pathian hming avanga damna an channa te, ama fapa ngei khawsik dam dan te leh ama kena ngei pawh midang dam lo te an dam ruala a dam ve tak dan te hi he lehkhabuah hian tarlanin a awm a ni. Chu mai a ni lova tunlai hrileng leh Zoram hmachhawn tur Lalpan a hmuh lawk tirna te he lehkhabuah hian tar lanin a awm a, a ropuia nun a khawih a, Lalpa hi rin tak leh belh tak, zui tak a ni tih hi he lehkhabu hian a tarlang chiang hle. A tawp berna tan chuan a concluding part tiang hian kan ziak a ni. Lockdown avangin mi tam tak ten Pathian ram thil pekah Harsatna kan tawk a, mi tam tak chuan an tawk lo a ni thei e. An ni chhungkua pawh hian he lehkhabu a ziah hian ka nun a khawih em em. Chu Pathian ram thil pek ah chuan harsatna hripui leng mek karah hian an tawk ve a. Pathianin amah kaltlanga a inpuanchhuahna thuziah chu a izawnna atana pek a ruat a nih mek laiin he hripui karah hian eizawn reng a har khawp mai. Pathian ram thil pek tlai khat chu ah tu khat chu ip khawn tu a lo kal a, amaherawh chu pek tur an lo neih rem chang hauh lo mai a, tlai lamah lo kal leh rawh an inti a, tlai lamah pawh chuan a lo kal leh ip khawn tu chu a thun tur an lo la nei chuang hauh lo mai a, inthlahrung takin chhuan lam te siamin zanah keimahnin kan lo pe mai ange tiin an inthlah a, Amaherawhchu chu zanah pawh chuan an nu nen chuan an han inrawn a, ni danga an thawh lawm i pah an thlak ang kha thlak an duh reng laiin thlak tur a la awm chuang lo. Chutih lai taka amah Pu Sivalan a ziah hi a ropuiin ka hria. Aw, ka hriat chhinah khan kawngkhar chhak lama ipte in khai saw va en teh tih thu hi chiang takin ka thinlungah a lo thleng a. Hmanhmawh takin ka tlan phei a, hun engemaw chen kah tawh loh banga inkhai ka ipte bag ah thin chu ka va la thuai a. A chhung ka han ennak chuan engtika ka dah nge kei tehlul hian ka hre hauh lo. Pathian ram i pathun ka tum zat aia tam daih pawisa a lo awm ringawt mai chu. Kan nupa chuan mak kan ti a, ropui kan van ti em a tih thu te hi he lehkhabu hlutna leh chhiar ti nuam tu tih man hlatu a ni. He lehkhabu ka ziah mek lai pawh hian mak ka la ti tawlh tawlh mai. A chhan chu cheng sing chuang daih. Keini ang chhungkuain kan hriat chhuah zawh loh banga ip pakhata a lo awm ringawt kha a ni. He thu ringawt pawhin ka nun hi keimah ngei pawh hi min khawih nasa a. Chhungkaw tin hian he lehkhabu hi chhiar se tih hi ka duh ngawih ngawih a ni. Lalpa chu fakin awm sela, Pathian hi chu maka remruattua chatuan pa a nih tlat avangin he lehkhabu hian chu a nihna zawng zawng chu a tarlangin ka hria a. Chuvangin he lehkhabu hi a thei apiang te lei turin Pathian hmingin ka sawm cheu a, a chhiartu apiang te thinlungah Pathian nihna leh a ropuina, Pathian nung a nihna leh a hnathawh hrang hrang te hi hrilhfiah a a awm theihna turin Pathian malsawmna an chan hi ka tawngtaina leh ka duhsakna tinreng a ni. Lalpan kan zavaiin hmalmin sawm sela a chhiartu leh a leitu zawng zawng nunah chu Pathian nung chu a takin intarlangin in puangchhuak zel rawh se ka lawm e. Preview, Ka ngaihthlak tawh chuan a la ngaihnawm ber awm e. A ropui bawk si a, Pu Remmawia kan lawm e. Tunah chuan kan lehkhabu tlangzarhtu tur Rev. Doctor Sri Lalhlira kan sawm dawn tawng a. Ni hi a Pro Pastor laia tanga Thingtlanga inhria kan ni tawh rih tawh veng veng khawp mai. Tin kha nichin khan khawnge i awm a te kan kan tia mah ka ti deuh mai the a lunglea kum nga ka va awm a mahni lawka ka rawn in transfer phei a thla khat awr chau a ni. Chuvang chuan kan pastor te ho pawhin awmna hi ka hrem ang hlawm lo a Mual deuh deuh hian ka zawt thin a, eh, chu chu min lo hrethiam sel a. Tichuan tunah kan lehkhabu tlangzarhtu tur Pu Hlira i lo sawm tawng u. Enge kan tih kha, kei leh keimah a Pathian inpuanna bunga na hi Pathian ropuina tih lanna turin leh a chhiartu apiang ten he lehkhabu atanga Pathian thil tih theihna an lo hriat a, Pathian malsawmna an dawn zel theihna turin mipui vantlang chhiat theih turin ka tlang zarh e. Lalpan ropuina chang rawh che. Tawi tein kan sawi ve lo lawng a, hei bulina kan tlang zarh khan a sawi hawngtu ah khan ka tanga tunah hian duhsak takin a tlang zarh tu ah min han hmang leh a ka lawm hle a, Pu Vala lehkhabu hi ngaihnawm ka ti thin a. Chhiar tawh chuan ka dah phal lo a, tin a ziak thiam ang reng a, thiam lo deuh hian thiam deuh in a ziak a ti ila ni awm e. A thiam lo ka tih na lai chu ka duh thawh vang zawk a nia. I pakhat chhiar tawh chuan a dawt zel chhiar chakawm deuh hian a awm a, tin ka duh thawh ka tih na lai chu A ngaihnawm dawn chauh a. Pathian ropuina liah khualhlo avang hian a tawp daih zel a, helai ka duh thawh thin a mah rawh chu kha tak kha a ropuina leh Pathian e tih lansarh a duhna a ni a. Chuvang chuan tuna mi pawh hi kha a sawi hawng tu in an sawi hawng thiam bawk nen chhiar a nghahhlelhawm tawh hle mai a, Pathian in a hman ngei ka ring a, Lehkhabu dang a hmasa lam ang bawk khan Pathian ropuina turin he lehkhabu hi tawngtainaah pawh kan hlan zel ang a, tin a hma bak pawh a nei leh mek tawh te pawn kan ring a, chu chu tluang taka rawn a bawl zelna tur leh chu mi chanchin chu kan la ziah leh zel theihna tur te pawhin duhsakna ka hlan a ni ka lawm e. Tunah chuan thusawi tawi ngaihthlakna kan neng a, Professor Lallianzuali Fanai a sawi zawh hian hun kan hawng anga mi pakhatin minute hnih bawr vel a maw, Chu ai tam lo ang chu turah chuan ngai ila, khatiang khanin a duh piang tan hun kan hawng nghal anga hranpain ka rawn ding chhuak tawh lovang a, sawi tur te kha chu in rawn ding nghal meng a, tan in rawn ding anga in in sawi anga mahni self introduction kha nei pah ta bawk ila tha awm e, tunah Pizuali lo sawm ang. A hmasa berin hei kan Master of the Ceremony Upa H Zoliana. Kan hun serh hmangtu Reverend Lalrinmawia tin vuina kan hun tawh leh kan boruak nena inhmeh em em a hla rawn satu harsatna karah pawh Lalisua nen chuan engkim a ropui tia rawn satu hlimhlimi te tin kha book preview rawn neitu Pu Remawia Reverend Remawia ngaihnawm hle a ni kami chungah te leh Pu Hlira in an tlang zarh ta a, tin helai lo kal sukhuhawm zawng zawng te leh hemi a bu ziak tu Pu Pu Malsawma leh Ma Chhuani kang te helai lo kal zawng zawng te Lal Isua Krista hmingin chibai ka buk che u ni. Hei hemi lehkhabu vawiina kan tlang zarh tu kan tlang zarh tur hi heta kan hmuh ang hianin kei leh keimah a Pathian inpuanna bungahna kan lo tlang zarh dawn a, Hemi, he lehkhabu hi a dangdai hle a mai a, hemi ang hming, hemi ang hi a hming han hmuh ringawt atang pawh hianin min hip a, a thlarau ruih mai ni. Tin, mina ran he lehkhabu hi chung nung em em a, engvang nge kan tih chuanin, mina ran tan chuan he lehkhabu hming ang hi a ziah thei loh, a phuah thei loh reng reng a ni. A chhan chu kei tih kha chu kan han phuah thei mai dawn a, mahse, Keimah a Pathian inpuanna tih kher kher hi chu Pathian kan hnena a inpuan ve si loh chuan eh kan hmang thei dawn lo va ni. Chuvang tak chuanin he lehkhabu hi a ropui em em a. Hetiang ang hi, hetiang ang lehkhabu hming hi Mizoramah pawh, khawvelah pawh hianin a awm ka ring lo va ni. Eh chuvang chuan he lehkhabu hi a special em em, lehkhabu bik a ni tih a bu hming atang ringawt pawh hianin a lang sa a ni. Chu chu a ropuina chu a ni. Tichuanin he lehkhabu kan hriat angin he lehkhabu hming atang ringawt pawh hianin eh Pathian leh Pu Simal Sawma inkar hi a rawn lang nghal a ni. Exodus a kan chhiar chuan Bungsawm pathum chang sawmpakhat ah khanin Pathian in Mosia kha Mosia kha Pathian in thian ang hmaiin hmai hma ah a biak tih te kan chhiah kan hmuh kha. Chuvang chuanin hmai hma a Pathian in a biak thin Pu Malsawman he lehkhabu hi a rawn ziak thei hi a ropui ka ti hle a ni. Eh, chuvang chuanin eh, he lehkhabu vawiina kan tlangzarh tak kha a ropui dangdai a, a ropui a thil pawh a ti thei a ni. Hei kan hriat angin rawngbawlnaah nasa takin a vak chhuak a, a feh chhuak a, a feh chhuah loh pawn inah pawh hun bik leh hun bithliah nei reng reng loa rawngbawltu a ni, amah chu ni china kan hriat tak ang khan. Chuvang chuanin, engtin nge hetiang hun chep tak karah mi imar thei keimahni group ah khan ministry ah khanin healing mini Christ healing ministry group ah khanin kan hmuh chuan emergency zanlaiah te zingah te a awm thin a, Tin, Kohhrana a chanvo ang te a lo ti bawk si a, khatiang karah khanin chhungkaw enkawltu a lo ni bawk nen hetiang anga lehkhabu a han ziak thei hi a ropui em em a ni. Chu chu Pathian tanpuina tel lo chuan hetiang hi mi pakhatin vawi khatah a tawh a thawh thei lo a ni, multitasking kan tih ang chi kha. Chuvang chuanin a ropui a. Tin, hemi documentation kan tih ang, lehkhabu ziaka dah that hi a pawimawh a, a hlu a, Nichina kan preview tu te leh ahma kan hruai tu te sawi tak ang khan, hemi kan Bible ringawt pawh hian en ta ila, Israel te chanchin Pathian in a duh kherkhiap zia te, a duh chip chhiar zia te, Bible kan chhiar ringawt atang pawh khan Israel te khan thil dah that in an lo vawng tha hle a ni tih kan hria a ni. Hemi Bible atang ringawt khawvel lampang. Lehkhabu pawh ni lovin. Chuvang chuanin hetiang anga bu li lai a ziak tawh a, a ziak tawh a, bu pangana, Pathian inpuanna, bu ngana a rawn ziak chhuak leh hi a ropui a. Hetia dah a awm reng, eh, ziaka dah a awm a awm chuanin nakin zelah pawh kan tan rohlu, Pathian inpuanna rohlu, rohlu tak, Mite in mi mang ang te, mi beidawng te harsatna in a del beh tlat pawh in Lal Isua hnen, Lal Isua atang in beiseina an hmuang a. Pathian inpuan, he leh heng lehkhabu Pathian inpuanna atang hian Pathian ropuizia an hmu ang a. Pathian ropuizia an hmu chuan Pathian hi rintlak a ni a, kan biak Pathian hi a nung a ni tih an lo hre thei dawn a ni. Chuvang chuanin, Hemi, hei hi ro hlut tak a nia, nakinah chuanin hei a bu mal mal a, a awm chuanin a bo bo pawh bo thei a, nakinah te chuanin a soft copy an nei vek bawk a, eh heng te hi compile in library ah te awm se a tangkai hle dawn a ni. Mi pawhin a a bu khatna tun pawh a kan han sawi pawn a then chuan bu khatna kha ka nei a, bu hnihna ka nei lo va an tia, nakin lawkah chuan a bu te kha khang ang chi ho kha hmuh tur te lo awm leh dawn ta lo a ni. Khang kha compile a, compile a lo nih chuanin kha kha mi tam eng emaw zat chuanin an lei duh ka ring a ni, call that an duh an ring ka ring tlat a ni. Chuvang chuan he lehkhabu hi a ropui a ropui ka ti a, eh ka tawn hriat atangin thil pakhat bulina tuna hemi hma chiah mi bu kha nu pakhat kan veng ami hian a chhiar a, A ropui a ti lutuk a, min hrilh dan chuan zing tawngta inkhawmah ka be duh che a tia min lo ti ding a. Kan inkhawm van chuanin enteh Pu Vala lehkhabu kha ka chhiar a, Pathian hi ka hnenah hian a inpuang nasa lutuk a, a lehkhabu hming ang chiah hian ka ṭahpui nasa lutuk a, ni hnih chhung ka ṭahpui a tia a ni. Chu hnu chuan chu lehkhabu he inpuanna hian, he Pathian inpuanna hian thil a tih theih ziah chu a chhiar a, A lei zawn, Aizawl a lo zin mek kha a chhiar tir bawk a, ropui an ti lutuk a, tichuan an khua a Thingtlanga mi, Thingtlanga an khua mite hnenah a kan thawn an ti a ni. Chutiang khawp chuan bulina ringawt pawh khanin thil a ti thei a. Tin, han sawi tak ah chuan mi tam takin he lehkhabu, khang lehkhabu atang pawh khan a hma a ziak tawh atang khan an testimony te ih an sawi a. Eh, chumi tang chuan he khami tang khan damna ka lo chang ve a tih te. Tin, rawn, tuna a ziah loh tam tak pawh hi a awm dawn a ni. Eh, khami chunga a rawngbawlh nan khan kei pawh ka bing, ka bing ngung hi, ka bing tha lo, thil ka ri ri, ka hre tha thei lo hi ka hria sin a tia a ni. Chu chu, eh. Pu Vala te chuan an hre ve dawn miah lo va ni khang te kha. Khatiang ang chi khan Pathian hian hna a thawk nasa em em a, tuna hetiang anga ziaka lo awm hi a hlu a hlu ka ti a. Tin, kan sawi leh duh chu a lehkhabu kha nichin khan a tlangzartu Pu Hlira khan tian a in tlangzar a, a lehkhabu dang ho pawh kha han en eh han entir la, bu khatna, bu hnihna, bu thumna, bu lihna thleng te tuna bu ngi banga bu ngahna pawh kha a lehkhabu layout kha a nalh em em mai ni. Hei heta hi kan han hmuh hi. Han en hianin a lehkhabu layout hian mi a hip a, tin a lehkhabu hi a chhah em em lova chhiar a nuam bawk a ni. Tunlai khawvelah chuanin lehkhabu chhah deuh hi chu kan han huphur deuh run mai a, han en hian a lehkhabu hian min Min hip nghal a, a huphurh awm dawn lo kan han an han ti nghal a ni, chhiartute pawn an han chhiar a, a lehkhabu hi a that em em na chu hei thupui khat sei deuh a sawi a ni lo va, nichina a preview tuin a sawi ang khan thu hrang hrang kha tawi tein a tawi mah mah maw ni tih mai tur khan a awm a, eh tichuan an chhiar a, a chhiar ho pawn ka rin loh laiin a lo tawp daih an tia Chu chhiar a nawmzia lantirtu ni ta ni. Chhiar a nuam em em a, tin kan duh lai lai kha, eh, kan mamawh laia kan kan tih kha kan han keu let a, helai hi kan te kan han chhiar nawn leh a. Chuvang chuanin thanthu hlui, eh, thanthu a hlui thei lo an tih ang chiah khanin, eh, kan duh hun hunah bukhatna pawh kha tunah chhiar leh ila kan mamawh lai tak kan chhiar khanin keimahniah hna rawn thawk a ni. Engvang nge he lehkhabu hian kei Kei leh keimaha Pathian inpuanna hian hna thawh kan tih chuanin Pathian thlarau hruaia ziah a nih avangin a nih ka ring tlat a ni. Chuvang chuanin he lehkhabu hi mitinin Nichina sawi ang khan lo chhiar a se an tia, hei keipawh ka kal dawn avang khan ka thawhna te pawh kan dil a, min rawn leh min rawn hawn ve rawh aw te an tia a ni. An lo a hma mi khan lo chhiar tawh khan an chhiar chhiar chak em em an awm engemaw zat an awm a ni. Chuvang chuanin he lehkhabu hi Pathianin mal a sawm ngei kan ring a, a mal a sawm ngei dawn bawk a, chuvang chuanin eh bu zia leh zia leh zel tur pawh a bawrukna te pawh Pathianin a ziahtir zel ang chu, a ziahtir zel ang a, eh tha takin he rawngbawlna hi a kal zel ang a, rawngbawlna rualin eh Heng anga ziah a lo awm te hi a tha a, chhan chu thil hi kan lo theihnghilh mai thin a, ziah a ziak a thil document kan dah lo chuanin. Chuvang chuan Pu Vala pawh hian tam tak chhinchhiah loh a neih ka ring a, chuvang chuanin eh a thil tawn eng eng emaw rawngbawlna te pawh hi eh lo chhinchhiah zel se, document in lo dah thei se nakin a lehkhabu a ziah leh dawnah eh chu chuanin a tanpui Nasa thei dawn a ni. Hei keini chu research te ti mi kan ni a. Nichinah he lehkhabu hianin chumi biography, chumi hmena mi chu mi kha mi chu tih a awm lo a ti a. Amaherawh chu, tunlai chuan mi hian thil kan chik em em a, evidence te hi kan duh ve tawh a. Chuvang chuan Pathian thil tih ropui kha Kha khawi hmunah nge a hmun te kha entir nan lo lo ziah dik lo lo ni ta se a dik dawn lo va, chuvang chuan lo chhinchhiah ve te a tha in ka hria a, chuvang chuan he lehkhabu hi Lalpa in mala sawm ngei anga mitin in lo chhiar ve se tih hi ka chah a ni ka hlawm e. Kan ding ve lawk ang a, kei hi H Lalchhuanvawra ka ni ramhlun veng lai hei Pu Vala te an inluah neitu ti mai ang a kan ni a. Hei nia thusawi tur chu ka ngah mai a, marawh chu thu hmahruai kha ziak turin min ti ve a, ah ka tih chi ni dawn a man le ka ti a, marawh chu ah han ziak ve rawh min ti a, ka ziak atah khanin thu thu tlem azawng Ka ka ziak tawh a, kha kha a thei chuan in lo chhiar ang a, an hrinhriang a. Chuan khalaia ka ziah lan loh pakhat kan sawi lan duh chu eh a neitu lam aw ang deuh hlekin han sawi langin eh hei tunlaia kan hria lockdown eh March ni sawmhnih pahnih tang khan a ni tan chho a, tun hun thleng hian Keni ah Mizoram ah chuan an la kal a ni a, hemi hun chhung hianin vala hianin rawngbawlna tur chi hrang hrang hi a ngah em em mai a, amaherawh chu sorkar leh kohhran te thu awih mi tak mai a ni a, sorkar thu ah lo pal zut mai kha a hlauh ber hi a ni a, kohhran duh dan a ni bawk a, chuvangin Hei damlo mi tam tak ten ah an rawn koh thin a, motor in kan rawn hruai lawk mai ang che reilo te niang ah rawn kal zawk la kan dah leh dawn che nia te an rawn tia an rawn phone a, heng hunah hian hmun tam takah a kal theilo thin a ni. Khang kha keimah pawh hianin aw han kal lawk sia tih chang te hi ka lo nei rilru thin a, amaherawhchu tun hnua kan ngaihtuah hian Kohhran dan leh sawrkar dan bawhchhiat hlau em em chunga rawngbâwl a ni tih kha kan hriat a pawimawh a ni. Chinah pawh khan ṭanna ṭan dawn khan mask vuah theuh ni se tih te kha rawn puan ka amah ngeiin khatiang te kha a ni a. Khatiangah khanin anmahni leh amah vala leh damlo va khawih tûrte khan hrethiam mahse langin Thenawm khawveng ten an lo hmu anga kha kha an hrethiam lo vang tih kha a hlau a, khatiang a nih chuanin complain lo awm se ah kha ang laia ah engemaw han sawi sep awm tur ang chi khatiang ang reng reng kha a duh ngai lo a, chuvangin a pehhel hram hram thin a, kha vang khan mi thenkhat rilru te pawh tihnat te pawh lo nei mai thei lo hrethiam lo deuh a, lo lungawi lo deuh te pawh an awm mai thei hemi hun chhungah hian khang zawng zawng kha amah hianin sorkar hnah, sorkar dan leh kohhran dan te a zawm tlat avang a ni tih kha kan sawi duh a, sawi tur tam tak a awm a, marawh chu ka sawi tam lo mai ang chu chu ni mai rawh se ka lawm e. Kan inthlahrung a nih kan ring deuh hlek a, sawi chak chu kan tam viau in ka hria hmel en atang khan Mara chu nia hun teh kal deuh hlek tawh ning ka hria a, hei kan lehkhabu tlang zarh hi kei leh keimah a Pathian in puan na bu ngan a volume ngan a kan ti dawn a mi hei hi tun kan program zawh hian Ti lai a awm tan chuan bu khat cheng za sawm ngaiin a lei theih nghal dawn a. Maro chu a hnuah hra la nih chuan cheng za hnih, bu khat za hnih zel a ni dawn a ni tih kha kan puang a ni. Tunah chuan Vote of Thanks sawi turin Pu Simal Sawma Vala i lo sawm ang. Kan lehkhabu tlang zarh min kaihruaitu kan MC leh vawinnia kei leh keimah Pathianin puana lehkhabu pangana tlang zarh a nih theihna tura chanvo pawimawh tak tak chelhtute rawngbawlpui leh thian duh takte u vawinnia hian a hmasa berin tho leh kan Lalpa Isua Krista hmingin chibai ka buk cheu a, Kan Pathian hnenah lawmthu ka sawi a ni. Hei lockdown lai a la ni a, hun khirh takin khawvel min tuam vel a, min ti buai a. Chutianga hun khirh tak anga lang a chu. Ka tan erawh chuan lehkha buziak hun tha ber a ni thung a. Pathian rawngbawla phak ang tawka ka chhuah ve tawh hnuah tun tum Kum, Sanghni leh Sawmhni ang reng renga hun thawl ka neih hi a la awm ve ngai lo va, Pathian hi a va tha em ka ti a. Tawngtaina nen he lehkhabu bu panga na tura hi nasa takin ka theih tawpin ka bei a, ka nupuiin min tawihawm bawk a. Chumi karah chuan nichina kan ngaihthlak tak ang khan bu khatna a bu hmasa ber. Ka ziah laia harsatna ka tawh ang chiah mai khan thlarau sualin nasa takin min ti buai a, rokhawlhna vai eng emaw zat ka tawk a. Chutiang chuan vainhnia kan tlangzarh inkhawm tura pawh hun taka kan han tan thei lohna chhan pawh technical problem khatiang khan kan han nei leh a, power supply an khaih laka. A mak ka ti lo va, a lawmawm ka ti a vawinia harsatna lo thlenga kha kan Pathian in hnehna changa a hun takah min ṭantir leh ta a, chanvo neitute e Thlarau Thianghlim in a awmpui vek a ni tih a chiang in ka hria vawinia hian hun hmangtu zawng zawng te leh in thlahrun avanga rawn ding chhuak lo te pawh e Thlarau Thianghlim in min chen chilh tlang a ni tih hi hai rual lovin a lang in ka hria he lehkhabu pangana Harsatna tam tak karah kan han sual chhuak leh a, tawngtaina nen nakinah kan chhiar anga kan la hre dawn a. Chu lehkhabu a hlawhtlin theihna tur atana mi pawimawh pakhat sawi chhuah loh phal loh chi a awmin ka hria a, Pu Sichuan Huaravuainia hian kum lamah lo upa ve deuh hlek ta a, Min rawn telpui theih lo va, ka theih hram chuan ka rawn kal zawk ang a tia amaherawh chu eh i rawn theih ta lo a nih pawhin kan lo hrethiam dawn che nia kan ti a. He lehkhabu mai ni loin lehkhabu hmasa lam keileh keimah Pathianin puanna tih a bu hmasa lam ah te leh simna leh tawngtai thil tihtheihna tih lehkhabu ni kuma kan tlang zarh tak te leh vawiin nia mi thlengin a mizo tawng ziak danah te leh thil chi hrang hrangah thu rawn min pe chunga min en dik saktu, proofreading, tha tak a, hun rei lo te chhunga min neih sak thin tu chungah lawmthu ka sawi bawk a, tin vawinia hian lawmthu saina tura tam hle in ka hria, chanvo nei tu te kha a ka tan hian pawimawhna nei thiau mai an nia, hei kan lehkhabu tlang zarh inkhawm min kai hruaitu kan Master of Ceremony Upa H. Zoliana te nupa in min rawn tel pui thei ka lawm tak meuh va, rilru an ti thar thung a, kan unau zinga upa ber te nen a inkawm ngei em em mai, an nupa hian ni a, e vawinia kan upa ber in min lo haw san tawh hnuah vawinia kan hun pawimawh an nupa min rawn tel pui hi rilru an ti thar hle mai a, keini nupa in u tak tak anga kan en te zinga mi an ni a, tin hun serh min hmansak tu Rev. Lalrinmawia Eh, a ni kha. Ka pa anga ka en rualin thian kawmin ka kawm bawk a, ka khawhar deuh hun awl ka neih zeuhah hi chuan khat lak a phei vang vang a, an nupa te hian an lo awm thin a, inah hian hrilh lawk lem lo pawhin thu tak vak hi kan sawi hman lo a, kan inhmuh khawm tawh chuan kan hun tam zawk hi nuih nan kan hmang thin a, eh, vawinia Hun serh hmang turin kan ti a, e hlawhtling takin tha takin hun min rawn hmansak a, chungah ka lawm tak meuh meuh a ni. Tin, zai thiam tak mai hlimhlim i kei hi ka hriat loh lam hre lo ve tak hik a nia, ka lo hre ngai lo a tun hmain hlimhlim i hi H. Vanlalhlimpuii Tun lockdown chhung hian TV ah Pathian fakna hla sa a zai kan nupa in zan khat chu kan thlir fuh a, khinu te khi zawn chhuah tur a ni khi kan ti a, thiam kan ti tak zet a. E, Thlarau Thianghlim in a ti nung tih kha a chiang bawk a, a fak hla sa kha a aw that mai bak ah. Tin, a hla rawn sak vawi nia, hla rawn sak kher kher kha Hei kan studio neitu Pu Zonun Khuma tlangval lai atanga inkawm tawh kan nia, kan chhungkaw thian tha tak tak an nia, helai studio hi kan mamawh hun apiangah ti hian kan hmang ve tawp zel a, a ropui ka tian chungah pawh lawmthu ka sawi nghal duh a, Pu Zonun Khuma te ho nen Mumbai khawpuiah sanghnih sanghnih pakhat chho vel kan tlangval lai kan awm lai khan Hlim hlim in a a rawn sak tak hla kha a chhan awm in ka duh em em tawh a, tih chuan hun a kal a, Sanghnih leh Sawmparuk ah Tripura Crusade kan nei kan haw lam eh kan tlan mek lai in he hla hian kawng lak ah min khawih tawh bawk a, tun hnai ah TV a rawn zai kan hmu leh kha min khawih hi ka mur deuh sung sung in ka hria a, vawiin nia Eng tin tin a maw? Kan han inbe pawp chhuak a, amah kan biak pawh theihna turin hei upa hruaia am veng kohhran upa hetah hian ka hmu bawk a, ani hnen atang hianin amah biak pawhna tur te kan han nei thei a, vawinia amah leh amah rawn tawihawmtu rimawi rawn tum saktu chunga lawmthu kan chhungkaw aiawhin kan sawi tel duh bawk a, chanho neitute book review lehkhabu thlir lawkna ngaihnawm tak leh nung taka rawn neitu Rev. Sri Lalrem Mawia a nih hi a si ang zawng pawh kan una upa ve tho a nia. Lengpui Pastor Bial vawngin a awm tawh a, vawinia an nu pain min rawn telpui thei mai ni lovin he lehkhabu tlangzarhna programme a a hau tak lai ber pakhat min rawn hlen chhuah sak a, an nupa chungah ka lawm tak meuh a, tin lehkhabu min tlangzarh saktu Rev. Doctor Sri Lalhlira, Moderator Elect, Mizoram Synod, a ni hi Shillonga Crusade kan neih laiin kan in hmel hriat tan a, ka tih lai khan Theological College ah Principal a nih mek lai niin ka hria, tichuan keini kha sap rama Crusade nei turin kan in buatsaih kha tih lai khan kan Synod puipa eng emaw zat te nen chawk an ei khawm a, Rev. Doctor Vanlal Nghak Inah chawk an ei khawm laiin Ka sap ram programme neih tura kha min phur pui lo lutuk a, chhulh turin min ti a, Vawiniah hianin a that zia hi ka hrethiam tawlh tawlh mai a, ta tang khan umm kan in pawh chho va, kan in ngai na chho a, Pathian thua harsatna ka nei ah te, kawng hrang hrang ah thu rawn min pe reng thin tu te zing a mi leh min tawngtai pui thin tu te zing a mi a ni. Tichuan sap ram programme lam hi vawiin thleng hian rilruah a lut rih ta lem lo va, Zoram hian mamawh kan neih a, Zoram hi Lalpan min veinat tir tawlh tawlh a, ram pawnah kan han kal ve zeuh chang te chu a awm e, chumi karah chuan a pawimawh berah chuan he ram Mizoram Lalpa hmangaih ramah hian tih tur tam tak a lo awm a ni tih hi hre rengin phak ang tawkin vawinia rawngbawlna kan la kal chho va, tin Christ Healing Ministry tawngtai group a thawh hlawk tak mai Professor Lalianzuali Fanai thutoy ngaihnawm tak a rawn sawi a, leh kan nupa kan chhungkua ina Aizawl khawpui chhung Pathian rawngbawlna avanga kan luh tawh hnu a nu leh pa a kan vawn tak tlat pawh i lal chhuan vawra vawin nia. Min rawn tel pui thei a nupa in. Chungte bakah Vawihniah hian thu hma hruai min ziah saktu te, kan Synod Moderator te leh Salvation Army lama Territorial Commander kan TC Commissioner Lalzam Lova te lo tel ve sela kan duh viau a, amaherawhah chu tulna hrang hrang avangin Vawihniah hian mi tul an lian zin chhuah te thenkhat a ngai a min rawn tel pui thei lo a. Chuti chung chung chuan Vawihniah hun hlu tak kan hmang hi a hlu ka ti a, Vawinia kan tlang zarh tak kei leh keimah Pathianin puanna, bungana, kan lehkhabu hmasa min lo hlut sak tawh tu ten, TV kal tlang te pawhin in la hmuh anga bungana, tawngtaina nena min lo chhiar sak leh theuh turin kan in sawm ni se la, a tawp berah chuan heng zawng zawng min petu kan Pathian hnenah lawmthu ka sawi nawn a ni e, ka lawm e. Leh tunah chuan kan hun kharna hun hmang turin Rev. Darkhuma malsawm tawngtaina min ṭuin turin i lo sawm ang. Kan zavaiin kan ding dawn nia. Tawngtai ang u. Tunah hian Pathian thlamuanna rilru reng reng a hriatseh loh khan in thinlung leh in ngaihtuahna te chu Krista Isua chuan vensak cheu sela, Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim, Pathian an kimtithe awmpuina te, a kaihhruaina leh a thlamuanna duhawm tak chu in zavai a hnik chungah Tunah leh chatuan thlengin lawmzel rawh se. Amen. Ka lawm e.